Arsyny kül edip gutarypdyrlar. Türkmenistan bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýylyň ýigrimi altynjy oktýabrynda respublika bolupdyr. Ýigrimi altynjy ýylyň dekabr aýynyň ýigrimi dokuzynda ilat ýazuw geçiripdirler Türkmenistanda. Dokuz ýüz togsan sekiz müň adam bar eken.

Bir milliona ýeten-ak, şo wagt biziň halkymyz. Şol respublika bolmak üçin bäş sany şerti bar. Döwlet bolmak üçin SSR-iň düzüminde bäş sany şerti bar. Şoň birinjisi halkyň sany bir milliona ýetmeli. Ene dili bolmaly, öz-özüni edara etmeli, milli aýratynlygy bolmaly. Şuň ýaly zatlar bar-da, şuny şo wagtlar Hudaý ugruna edipdir-de, bir adam bizden çykypdyr, biri-de muny respublika edipdir. Indi şo wagt Türkmenistany taşlap daşary ýurda giden türkmen dört million adam. Şu rewolýusiýa bolşewigiň döwründe aklar gyzyllar bolup bir birini gyryp uruşýakalar başlandanam bular gös-göni molla iliň öňüne düşýän agyzlyrak adamlar ili yzyna tirkäp bilýän adamlar atyp atyp ýok edipdirler weli bu halk näme etjegini bilenok ýada kime ýaplanjagyny bilenok. Ondan bu din wekili diýilýänem bolýar, bularam arap adamlary ahyryn, bu hem Hudaýyň. Bularam aýdypdyr, şu diniňi saklamaga mümkinçilik bermeýän bolsalar, maşgalaňy saklamaga mümkinçilik bermeýän bolsa, wagtlaýyn ýurduňy taşlap gitseň bolýar diýipdirler. Ýogsam türkmen ýurduny taşlap gitjek millet däl bi, gyrlyp gutarjak gitjekkä. Bular pikir edipdir-aý, bir ýer çekenler bu ussada çydamaz, Bir salymdan özleri gider diýip, ondan dolanyp geläýeris diýip, Owgana, Eýrana göçüpdirler. Dört million adam. A bu giderli zat däl-ä, gürpülle diýip, granit çekdiler, arasy ýapylyp galdy halkyň. Ne bölünip, a biziň türkmen sahramyz o gitdi durşuna Mary welaýaty ýaly ýer. Güýçlüň gowusy ýok, şeýdip alyp gidip barýar. Indi bu galanjaslarym erkek adamsynyň bary urşa giden, watançylyk urşy diýip alyp gidilen. Indi barsam muňa ahyrynda bir köpelip gidip baransoň maglumat Staline baryp ýetýär. Indi türkmenler nemislere pil ýesir bolup geçýärler, uruşman geçýär diýip. Oň nädip, kimiň getirenini gürrüň edýän adam ýok, türkmeniň polky, o polkam geçdi, bu polkam geçdi, ýesir bolup geçdi. Şonda dagystanlylary bilen çeçenleri Stalin gahary gelipdir-de, gyzyl wagona ýükläp, barysyny Gazagystanyň adam ýaşaýan çölüne kowupdyr. Türkmenlerem ýüklen gyzyl wagona diýipdir. Barsyn Türkmenistandan çykaryň Gazagystanyň gitsin. Ýurduny taşlap göçüp gitsin şeýdip ýesip içip duran bolsa diýipdir. Onýança Gurban Durdy sakar çägeli burkoz gahryman bolupdyr. Ine şunlukla galypdyr. Düşünýäňizmi şu Gurban Durdy gahryman bolmadyk bolsa. Bütin türkmeni göçürýär eken Stalin Gazagystana. Çöle garşy göçürip gitýär eken. Şo çeçenler zatlary wagona ýükläp ýükleýärler diýýärdi. Yzynda iti galanam bolsa atyň diýýärdi. Şu gaçyp galan adam it şu atýarlar diýip barysyny äkitdiler. Soň Stalin ölenden soň amnistiýa bilen şolar öz ýurduna gelen. Şo çeçenler, dagystanlar. Şoň üçin goňşy oturýarlar-da gruzynlar bile welin içi ýanyp dur şolaň Stalinden ýaňa. Sebäbi ýurduny taşlap göçürdenler, Krymam şeýdip göçürilen, dur şuny. Krym tatarlaram şeýdip ýok edip göçürilen, bularam dawa-jenjel bilen şeýdip göçürilen. A türkmenem şeýdip ýan Gurbanurdy bolmadyk bolsa, bizi göçürýär eken şu Stalin. O zalym adam-a ol. Öz aýalyny, çagasyny sylaýan adam däl, ol bir ganojak. Şol Çingiz han, Gitlerden tapawudy ýok oň. Ol şo derejedäki zalym adam Teýmirleňýar zalym adam. Ine şeýdip şu Gurbandurdyň arkasyndan türkmen şeýdip şu taýda ýaşabak galypdyr. Bir adam, şahsyýet. Türkmen nakyl aýdýar, Bir atyň arkasyndan müň at suw içer diýýär.